Yala menim hazir im ha. Tamam hey kurda xwe rast e. Êka yala. Hema sê do yek. Bi tevî pirbûna pirsgirêk û mijaran fêr be cara em di heyrê de dimînin bê kamê behsa çi bikin. Ooh. Ooh hebê etfala erê wella. Min e gotibû avana çê nabî yek em bêr bigê wana heta got bernama xwe di îtîzara xwe ji min ne qet dimînin. Hê min gotibû wele min e gotibû. Tew dibê û jî bi ser hala di. Hê û sed carî û. Û li ser şiklê te re wela. Heqê çiqa rawî deh hezar. Xwedê roja didi nabêt layê kêyi. Tiştê nakev bîra me di jî hûn tînin bîra me. Ê wek vanê go serê wagiyayê ewra û ştegalî nema buar dibi wê mijara xeleka me ya îro bin. Ana mê xweşikayî qisûra xweş te'efû bikin. Qewata'a hilde ne mê dest pê bikin. Van roja got eşxor xanîkî bi kirê bir, berî got li cîranê dora xwe bipirse, gerek li embêra bipirse. Û got eşxor yekê xwest, berî got kêfa xeswate ji ter bê, gerek kêfa xwe diye embêra ji ter bê. Yana, tê havînek sax bişewite û tê bi hesreta di embêra be. Yanî tu mecbûr ne bi kêfa xwe tu xwe li ber çavî naşêrîn bike. Naletella aleyk gerê wella. Ji qewladî fehzatî be. Ê wek te li me deriyetê bi silavan wane dikir. Mixabin giyayî vê astê. Mesele bûyî dilxwestin û xal û xwarzê. Tu li gor teqa serê wî be wê bide te. Tu ne li gor teqa serê wî bû te neecibîne wê ji te re bê her Tine tine. Kazê em bê raşter ji kur werînim? Dibe hema ji bo wî da ê. Ev motor hestin û germ dibe, germ dibe. Taqetek wî heye wî. Ê Ebû Cemşîd ez ne bi te re diştexlim lo. Ya bo çima? Ma ne giş bi hesab û qaxet û qelem e. Hı ı hı. Va alê hasibê. Ev motorê te çend embêr dide? Bela bik ser van malê xwe. Erê wala xebera tê. Bîst mal bê kehrebe dimînin. Malên henin bîst embêr dayî wan. Bela li wan mala bela bikin wê xelk heta li cim'ayê bi embêr bin. Ah dîsa em vegeriyan mesela çavnebarî û çêkirina krîzê. Bela dengê me ne rihti sazî û berpirsan ji ber car dî sedem em derketin. Ên bela çira û birad û xisale û melkesa kehrebê û sixana himamê pêketî bi Û bela cîranê me bi hesret bi. Mi çije ye. Çîşeyê pêk hetî xal. Go cîranê mey bi nîbin bîdonik ava cemidî bidiwa. Guneh in. Em bêrê wa tirne ne. Ê leqê yê beqê. Ê leqê yê beqê. Ne cîranê me bûn.

Xeyo her cîrana gişî kom bik godan emê jî bidin. Xalo. Xal. Xalo. Ya û. Ya Ev jî bûyî pirsgirêkek. Xelk ji devê zarokê xwe kêm dikin û bi zorê heqê em bêrê xwe didin,

Heval, tu zane qe Sûrê efû bikin? Me Muwellid tefandî ji ber mazot tineyî ha. Yanî ana bela mazot. Dengê we hey kern o. Ma ne qaşam ji xelkê erdê mazot tineyî. Ba bermîl vêdê ye. Demaj xelkê komî da. Bêhêl bêhêl. Dengê te çû û tu sax bi. Sêr bê xelkê whatsabê wa ê zer in. Bi rastî em li rastî van pirsgirêka tên lê bêdengî jî nabe. Di nerîna min de tu çareserî li pêşiya me tine ye ji bilî koperatîvê. Welatî di her taxekê de bibin yek û cinetorekî ji xwe werînin û ew lê miqate bin. Û di nerîna min de. Tê îro gelkî nerîna diha. Hayê te ji te heye? Xelas yaxî wê çê bibe. Salek nebû di do, di do nebû sê bê nafre. De xelek ev dawî be ku me xelas kî ca. De hema wan me dawî kir. La min di şerefa